Wel, o'n i eisiau i'r wyron i wybod beth o'n i wedi geisio wneud dros y blynydde. Ac mewn ffaith, i'r wyron mae wedi cael ei sgwennu, a dwi'n dweud hynny ar y dudalen gyntaf. A does gen i ddim fawr o syniad beth oedd yn nhad ci o'ch o'ch nhad, oedd wedi mynd cyn i fi gael yn ngeni. O'n i'n gwybod bod y nhad ci o'ch o'ch yn mam, oedd ei bod yn gweithio dan ddear, oedd wedi bod yn ffarmo, a oedd e dipyn o, dwslwyd oedd e dipyn o'i hanes i fi, ond o'n i eisiau iddyn nhw wybod os oedd rhywbeth werth yno fe, Beth oedd tad ci wedi geisio wneud? Oedd yn gyfell mawr iawn i mi, yn arbennig o glos at Harold Wilson. Ac uh, na ffwrgyson ni'r arian cyntaf i'r eisteddfod, mae rawn i'r haeod yn Pan derfynach Devil's Bridge, a gofid i Harold ar ddiwedd y daith rownd y cymal, allwn ni gael arian i'r Steddfod. A dwi'm yn dweud hynny yn y llyfr, ynde? O'n ni'n glos iawn dros ein gilydd. Dim ond cwt bach oedd hi, ond oedd e'n ddyn mawr, hŷn, ond oedd e, fe noddodd fi mewn ffaith. A fi'n credu mae fe yw tad datganoli yng Nghymru. Oedd e'n dosgalonnus. O'n i o flaen yn amser. O'n i wedi paratoi'r ffordd. Oedd yn mlaid yn chanedig. Ac oedd y, y geia yn drychinebus. A winter of discontent. Oedd na Gyrff mewn capel yn Gasnewydd i Sir Claddu ac oedd streic oedd na rwbish o flan yr infirmary yr ysbyty yng Nghaerdydd oedd oedd yn gyfnod trychinebus allan ni beth a fod mwy am boblogaidd ond na bai arna i nes i ni neu rhagor neu ni wedi paratoi'r ffordd mewn pum mlynedd oedd se pethau falle chydig am hanol ond ar ôl deunaw mlynedd fe aeddfedodd Cymru yn ei barn Beth o'n i ddim yn deall, o'n i'n deall o'n yn gweud yn Caerdydd sef, yn, sef cynulliad yn cael ei redeg efo, efo gogleddwyr Cymraeg ei haith. Ac o'n yn gweud yn y gogledd bod yn cael ei redeg efo cyngor Sir Morgannwg, writ large fel petai. A rhwng y ddau, oedd yn gymryd y gelwydd yn cael ei ddweud. Fe gollon ni, a dw i'n dal i ddyfalu nes i ni wedi gwneud mwy, ond nes i gymaint ag y gallen ni yn gorfforol, ond oedd yr aon i'r flaen yn amser. A felly, pan ges i'r gwahoddiad i fynd i'r eisteddfod cyntaf o'r Cynulliad yn cael ei agor gan y Frenhines yn 1999, oedd hwnna yn dod â'r syniad Y weledigaeth gyntaf, hanner can mlynedd bron cynt, oedd y cyfan yn cael ei gwireddu, ac i mi oedd e'n un o'r diwrnodau mwyaf yn y mywyd i. Wy'n gweithio chydig mwy dirgel na rhai o'n cyfoedion, ond am bum mlynedd fe sy'n brwydro gyda pob ysgrifennydd cartre oedd â cyfrifoldeb pryd hynny, um, a'r gwed cyd wedi dogio yn y trysorlys. Ac oedd e'n amser anodd, amser y crisis cynta'r IMF, a mae'r ffigurau yn dangos nawr gymaint o doriadau y goffon ni oddef yn y swyddfa'n gyffredinol. Oedd yr amseriad yn wael, ond am bum mlynedd fe freuddwyd i heb fod neb a ges i feirniadu, oherwydd fy fi ddim yn llwyddo. Ond am bum mlynedd fe frwydrwyd ac Yn yr wythnosau ola' y llywodraeth yn 79, oedd yng nghyfaill annwyl Merlin Rees yn gallu dod â mesur gerbron Tŷ'r Cyffredin i sicrhau fod yr haul gyfreithiol gyda ni i godi'r transmitters a oedd dim haul cyn 'ny a darganfynnwyd hynny mewn cwbl o wythnosau cyn hynny, ond o fewn pythefnos neu dair i ddiwedd y Senedd, fe oedd y ffordd wedi cael ei pharatoi ac yna roedd i blaid arall oedd yn dilyn fi, diolch iddynt, i sicrhau bod ni'n gwireddu y breuddwyd. Ond yn bum mlynedd, wnes i frwydro, a mewn ffaith, cyn i'r gwaith gael ei wneud, ymchwiliad dros S pedwar C, o'n i wedi cuddio'r cyfan o'n meddwl, o'n i'm yn cofio dim amdano fe, ond gath y gwaith ei wneud gan ymchwiliwr, ac oedd pob llythyr yn y Public Record Office yn Kew ac yn dad y cyfan yn ôl i mi wedyn pwy mor ddigalon oedd i brwydro ar faes arall a methu ennill. Fe wedodd um, Joe Grimmond unwaith, arweinyddion y chyddfredwyr, o'ch chi'n mynd o olwg uh, sŵn y gynnau mawr, chi'n gwybod, mae'r gynnau mawr yn nhirch gyffredin, ac, ac ond oedd yr amser yn eiddfed, oedd yr oedran i'n dweud na ddylen ni ddim aros nes bod yn gofyn pryd o'n i'n mynd. O'n i wedi bod yn aelod seneddol Aberafan dros bedwar, bron 42 flynydde. Oedd yr amser yn dod i, i roed lan. Ac Dwi wedi, ddim wedi dyfaru, oedd e'n bryd. Wel, be wy'n yn falch ohono, bod y syniad uh, weledigaeth o ddatganoli, ac oedd neb yn siarad am ddatganoli pan o'n i'n ddyn ifanc, cofiwch, gair wedi fathu degawdau yn ddiweddarach o dde. Ond beth o'n i am ffindio rhyw ffordd, ac o'n i'n sicr Ffordd i wneud e, a sicrhau bod y Llywodraeth yn dod yn agosach at y werin, at bobl Cymru. A dyna nawr, os oes rhywbeth o'i le, maen nhw'n methu beio, wel, dim wastad, San Steffan, maen nhw'n beio Caerdydd. A dyna beth oedd eisiau wneud. Mewn demyn democrataidd, dych chi byth yn plesio pawb. A mae lawer gwell gen i bod bobl wedi cael eu hethol gan yng Nghyd Gymru yn rheoli gymaint ag y medrwn ni, a dyn ni'n mynd i ddiwedd y daith eto, i sicrhau fod gymaint o awdurdod â phosibl yng Nghaerdydd.